رو رو رج گئے پیریں تے فر قہر قصور دا کج رہ گئے۔ ہتھ رو رو رج گئے پیریں تے فر قہر قصور دا کج رہ گئے۔ ہر پیشی پیش بے وسیاں کوں دل خوف ہراس دا وج رہ گئے۔ نت نوٹس دیس توں منہ کر ونج اے حکم مچائی سج دھج رہ گئے۔ بد بختی امرت ڈیکھ میڈی میڈا قاتل میڈا جج رہ گئے اور نہ پندھ پکریا نہ تو پکریوں نہ پڑ پکریا شر خیر دے وچ نہ پندھ پکریا نہ تو پکریوں نہ پڑ پکریا شر خیر دے وچ سݙ نچدیں نیر ایں ناس تھئے ہن گھر ڳئے گھر دے گھیر دے وچ سݙ نچدیں نیر ایں ناس تھئے ہن گھر ڳئے گھر دے گھیر دے وچ تھی ہک ہک گھنگھروں کردے ڳے چھڑ رہ ڳئے دھاڳے پیر دے وچ۔ تھی ہک ہک گھنگھروں کردے گے چھڑے رہ گئے دھاگے پیر دے وچ جئیں پھیر اچ امرت چھوڑ تے گئیں گئی عمرا گل ہوں پھیر دے جئیں پھیر اچ امرت چھوڑ تے گئیں گئی عمرا گل ہوں پھیر دے وچ آخری ڈوڑا ڈوڑی دا اختتام کریں دے کہ تیری سکھ بھا لاتی پانی کوں پھل مردے ویندن پانی وچ تیری سکھ بھا لاتی پانی کوں پھل مردے ویندن پانی وچ۔

ٻیوں پڑھ سݙ تردے ویندن پاݨی وچ ایویں اک غزل دے شعر کہ مونجھیں دے نال میچ نہ تانگیں دے نال کچھ مونجھیں دے نال میچ نہ تانگیں دے نال کچھ کہیں دے ہجر دا پندھ ہے بلہانگیں دے نال کچھ کہیں دے ہجر دا پندھ ہے بلہانگیں دے نال کچھ اور چولے دی تند تند کوں تہمت دے نال گنڈھ

اور کالی اندھاری رات دا کمبل ولھیٹ تے کالی اندھاری رات دا کمبل ولھیٹ تے جنگل دے کلھے رستے کوں نانگیں دے نال کچ جنگل دے کلھے رستے کوں نانگیں دے نال کچ امرت اج انتقام دا بھانبھڑ ٻیا مچا امرت اج انتقام دا بھانبھڑ ٻیا مچا آ توں اساݙے صبر کوں نانگیں دے نال کچ امرت اج انتقام دا بھانبھڑ ٻیا مچا آ توں اساڈے صبر کوں ڈانگیں دے نال کچھ مونجھیں دے نال میچ نہ تانگیں دے نال کچھ جیویں نظم دے شعر ہن کہ تیڈے پیار جانی ہے جوگی بنایا مقدریں دے نانگن کھڈیں دے ودے ہیں تیڈے پیار جانی ہے جوگی بنایا مقدریں دے نانگن کھڈیں دے ودے ہیں متاں تیڈا کہیں جا کتھائیں میل تھیوے تہوں مجمع جا جا تے لیندے ودے ہیں میں تاں تیݙا کہیں جا کتھائیں میل تھیوے تہوں مجمع جا جا تے لیندے ودے ہیں اور جݙاں دا توں نکھڑیں نکھڑ ڳن بہاراں بہاریں قطاریں دے سر تار کئنی تیݙے غم دے کلماں سݨیندی ہیکوئل تیݙے غم توں موراں دے مسکار کئنی تیݙے پیریں پیاریں دی پازیب جیوے ساݙے ساکوں وسریا کوں چھنکار کئنی جیویں تیݙی منشا اونویں ساݙی مرضی سلے جان ساکو تاں انکار کائنی کلھے بہہ کے روؤں نہ ڈسکیاں ڈکھاؤں حیاتی کوں اتنا وی اختیار کائنی سلے دل دے دیرے تے پھیرا تاں پا ونج تیرے باش جلدار کوئی یار کائنی سلے دل دے دیرے تے پھیرا تاں پا ونج تیرے باش جلدار کوئی یار کائنی کلھا کر گیا ہئیں کلھے پے دے پڑ تے کلھے اسر تے جھمراں مرے دے وڈے ہیں میرے پیار جانی ہے جوگی بنایا مقدریں دے ناں گن کھجے دے وڈے ہیں اور عجب ہک تماشا عجب ہک کہانی کہانی زبانی نہ کوئی بے وفا ہا نہ کوئی بے وفا ہا نہ کوئی با وفا ہا نہ ایڈو کوئی شر ہا نہ اوڈو الا ہا خوشی ہئی خوشی ہئی خوشی موت بھر ہئی نہ کہیں کوں اتھاں کر نہ کوئی گلا ہا

کھݙے دے وݙے ہیں اور تیݙے سوہݨے من موہݨے مکھڑے دی زارت دی پارت پلیں جئیں زمانے گزر ڳئے اکھیں دے سمندر توں دل دے تلاں تئیں سروں ساہ بچیں جئیں زمانے گزر ڳئے تیݙی تانگھ تسبیح تے مونجھیں دے مڑکے پھریں جئیں پھریں جئیں زمانے گزر ڳئے جو اپݨے لہو نال ݙیوے ݙکھیں دے ٻلیں جئیں ٻلیں جئیں زمانے گزر ڳئے تے گھم تھی کے کندھیاں تے گھم تھی کے کندھیاں مثل نال اندھیاں تیݙے سوہݨے من موہݨے مکھڑے دی زارت دی پارت پلینجھیں زمانے گزر گئے اکھیندے سمندر توں دل دے تھنا تئیں سروں ساہ بچینجھیں زمانے گزر گئے تیݙی تانگھ تسبیح تے گونجھیں دے مݨکے پھرینجھیں پھرینجھیں زمانے گزر گئے

ودے ہیں تیرے پیار جانی ہے جوگی بنایا مقدریں دے ناں گن کھلے دے ودے ہیں اور اوئے ہیں ہجر دی حویلی سلامت اوئے بیٹھا کندھیاں تے کاں تانگ وچ ہے اوئے ہیں ہجر دی حویلی سلامت اوئے بیٹھا کندھیاں تے کاں تانگ وچ ہے اوئے سر تے صدریں دے قاتل کڑاویں اوئے پیرے چھالیے دی چھاں تانگ وچ ہے امیدیں دے رش وچ کوئی کہیں دا سوہاں تیرے ناں دا شیدا کوئی ناں تانگ وچ ہے جریباں سرانے تے سیدھے ہئی ݙیندی میݙی اوہا اجڑی ہوئی ٻانہہ تانگھ وچ اے جوانی دی جنبش دا کیا حال ݙیواں جوانی دا جذبہ جوان تانگھ وچ اے تیݙے ٻاجھ ممکن ہے ٻولی نہ ہووے زمانے توں باغی زباں تانگھ وچ اے تیݙی ہم کلامی دے شوق اچ ہمیشاں اساں نال اپݨے الیندے ودے ہیں تیݙے پیار جانی ہے جوڳی بݨایا مقدریں دے ناں گھن کھݙیندے ودے ہیں مکتاب کہ الا نال اسرے ہوئے شیشے دے شاہریں گھمن گھر پتھریں دی دھک دھون رہ گئی انا نال اسرے ہوئے شیشے دے شاہریں گھمن گھر پتھریں دی دھک دھون رہ گئی زخم دل دے تیکو دوائیں دیندے رہ گئے تڑیں چاک در چاک لپ لوں رہ گئی اے پیرے چھالے گھروں ول نہ نکھتے تاں چھالیں کشالیں کوں نت روں رہ گئی نہ اکھیں کوں ساون دے سر تار وسرے اوئیں نیر در نیر نپ چوں رہ گئی